Akawo thuolo machielo e okinyi maberni e odiechieng' ma kawuono ma Nyasachwa olosonwa mondo ago erokamano mokwongo ne Nyasaye kuom medowa kinde gi ndalo kod sa kendo ne joodwa duto te ma oyudo thuolo mondo giwinjwa kuom eyamo kuom wach ma Nyasaye oorowago. An owadu Reverend Robert Jubai mar kanisa mar Maranatha Faith Assemblies arito kanisni mag, mag nyasaye e bwo kisumu east ka an kod wach ma nyasaye orago gokinyi sani mondo mi uh, ashea kod jowete kendo yienauru mondo asom wach moro mondikie johana injili ang'wen prariyo gaboro kod prariyo gochiko gin weche machuok ahinya Dhakono noweyo dapige kanyo modok dala odhi owacho ni joma chwo niya, Biuru une ng'at mosehulona gik moko duto ma asetimo. Bende dobed Kristo adier? Amen. Yiena mondo alam. Ruodhwa kuom nying Yesu Kristo, erokamano kuom thuolo maber mar okinyi masani. an ka kaka giri mar tich mondo ahul pachi ma in go kodwa gokinyi sani ne jowinjowa kendo jonenowa duto te yie lorie wachni kang'eyo ni wachni nyalo gwedho ngima ng'ato kendo nyalo loko ngima ng'ato alami ka yie ni dhi timo e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Amen. Basi ago erokamano nyadichiel. Wach masomo wuoyo kuom stori ma no, mar muma ma notimore e ndalo mane Yesu Kristo odak e piny kaka ka dhano. Muma wacho ni nowuotho mogik e piny moro mar Samaria kano gik kanyo to gimomiyo nobedo kanyo kooro jopuonjre mondo odhi mbelene odhi ong'iew chiemo nikech noyudo ni nitie dhako monego radgo modwa loko gire mar tich agone nyasaye erokamano nitie gik mang'eny ma thuolo ok nyal tama mondo adog chien mondo aler nitie discussion mane yesu nobedie gi dhakoni To kama agikie masomo wacho ni dhakoni noweyo dapige kanyo kae to dok dala. Noweyo dapige e dho yawo to dok dala. Odhi timo neno kuom gima owinjo moloko ngimane. Message ma an go gokinyi sani ni iwinjo inyalo weyo dapigi piny nikech nitie gima ber miyudo midokgo dala. Mamani ne ni kod weche mang'eny mane oting'o mane sando ngimane. kendo ne en dhako mane okadhe wich kuot mang'eny to ma emomiyo kata mana sa mare mar tuombo mar umbo ne ok onyal dhi umbo e sama ne mon mamoko dhi e umbo nikech ne en dhako man kod wich kuot ma nyinge nosebedo kokethore ji nosiko ka wuoyo wiye omiyo ne ok en dhako machiegni kod ji nonyalo timo gik moko kane ji osetimo ne ober neno ni ber mondo otim gik moko ka en kende molo timo gik moko ka en kod ji wich kuot ma nokadhe nopoge kod ji tago erokamano ni wan kod nyasaye manenowaga kuom gik ma wakadhe nyasaye nyalo nenowa kuom gik ma wakadhe to en nyasaye ma kata koseneno kuom gik ma wakadhe to ok ojwang'wa kendo ok owewa Yesu noneno gik ma dhakoni kadhe, emomiyo nodhi mobet e wi soko mar Jakobo mane okuny mondo joka Jakobo modhie. Nong'eyo ni dhakono biro biro kanyo, nong'eyo nodhi rado kode mondo mi oyud okony dhakoni. Muma wacho ni sama dhakoni nobiro, ne gibedo kod engagement mar twak kendo ne giwuoyo mane gi gik e kiwango ma dhakoni noneno adier ni maendi en Mesia. To sama nogik e kiwango mar neno Yesu kaka Mesia, to ndiko wacho ni noweyo dapige kanyo. Adwa na wach ne wan, nitie dapige mwawuothogo moting'o kit ngimawa, moting'o gik ma wakadhe, moting'o ayany ma ji yanyowago, moting'o achaya ma ji ochayowago, moting'o mirima ma wantiego. Gin gik mwanyalo wuothogo nikech adwa nawach ne jowinjowa kod joneno duto ni ng'ato ka ng'ato nigi dapige, to dapigino oting'o ngimani oting'o kaka inenori nyoro oting'o kaka nidak oting'o kaka nyuolani en oting'o kaka un joma ok nyal oting'o kaka un joma ocha oting'oi kaka chi liel minyalo wacho ni an chiliel alila ni danyal ang'o an ana dhako adhaka ni an ana ma kata somo ka somo ni an ana ma ae famili marachie ni an ana ni danyal ang'o mago gik ma ka ng'ato nigo to owuothogo to soye da pige dhako cha ne nikod weche ma ne owuothogo to wuotho kodgi to gigo chande koonge kod kwe. To sama norado gi Yesu gur Nyasaye, ma Yesu nowuoyo kode, ma Yesu owachone kit ngimane, to ndiko wacho ni noweyo dapige kanyo modok dala. Amen. Noweyo dapige kanyo modok dala. Odhi bedo janeno kuom jal moradogo kod gik ma jalo otimone e ngimane. Ka ng'ato orado gi Yesu to ngimane nyaka lokre. Ka ng'ato orado gi Yesu to dapige mosewuothogo kuom ndalo mang'eny, kata obed dapi moting'o achaya, kata oting'o sigu, kata oting'o wach manade, dapigno nyaka owe. Adwa nawachni ni romo gi Yesu miyo ng'ato yudo ngima molokore. Ka ng'ato orado gi Yesu, ngimane nyaka lokre. kaka nyo neno nyaka lokre. Dhako cha nonenore ka ng'ama ocha, ng'ama ngima ne orumo, ng'ama ne ni kod wich kuot ma ok nyal moso kata chwor ng'ato, ma ji neno ni komoso chwor ng'ato to ngima dichuogno okethore. Sama norado gi Yesu, ndiko wacho ni noweyo dapige kanyo to dok dala. Ka ng'ato rado gi Yesu to ngima ne nyaka change kendo ibiro po kobedo janeno ni an nyarado kod Yesu. Ok inyal bedo janeno mar Yesu ka dapigi pod iwuothogo dang'ni kodi kodi kod koni nikech dapigno nitie weche mikawo tisoyo weche ma jachien miyi tiwuothogo weche ma jachien miyi tisoyo kanyo dhakono norado gi yesu to noweyo dapige kanyo gik momiyo ji mang'eny kata ndaloni ka unwang' ka nitie challenges kata e keny mwadakie en nikech wawuotho yes walemo yes to wan gi dapige mwawuothogo rapigego wuotho kodwa walemo to wan gi sigu walemo to wan gachaya mon lemo to gicha chwogi chwo lemo to gicha mondgi nyithindo lemo to gicha jonyuolgi nikech ang'o gin gi dopige ma giwuothogo ka ng'ato orado kod yesu ma chunye orado kod yesu to obiro po ka dapigno obiro we kanyo to dok dala ka en ng'ama nyien to chako bedo janeno kuom gik ma yesu kristo timone Dhakono nobedo janeno gima Yesu Kristo timone. Nodhi owuoyo kod chwo. Akia gimomiyo Muma is very specific kawacho ni nowuoyo kod chwo. Yes, nodhi owuoyo gi chwo ma nowuoyogago e secret, e secret places, nochomogi publicly. Odhi owuoyo kodgo koni biuru mondo une jal moseng'isa timbena duto te. Nyaka bed ni en Mesia, dochal ni en Kristo. Ka ng'ato orado gi Yesu to ngimane lokore. to obedo janeno kuom Yesu Kristo, kuom gik ma Yesu Kristo otimone. Sama dhako norado gi Yesu, dhako mane ji paro ni jachode, dhako mane keny ne obam, sama norado gi Yesu dichwo makare, ngimane no change, ngimane nolokore, nochako bedo janeno, nochako hulo gik ma Yesu timo. Nyasaye nyalo tiyo mana gi ng'ato mobolo dapige piny Iwinjo, ji mang'eny gombo mondo gibed jotich Nyasaye, mondo Nyasaye oti kodgi. Nyasaye ok nyal tiyo gi ng'ama pod wuotho gi dapige. Nyasaye ok nyal tiyo gi ng'ama pod dapige nie bathe, ma ka ng'ato nyocho yanye to mano okawo osoyo gima ne ng'ato timone marach mano okawo osoyo okawo nyiego osoyo okawo weche moko osoyo kanyo mano ng'ama nyasaye ok tigo nyasaye tiyo gi ng'ama orado gi kristo to oweyo dapige piny to ochomo koni asenwang'o ngima manyien nikech ondiki e ndiko mar jokorintho abich apar gabiriyo wacho niya ka ng'ato obedo kuom kristo to chweye ng'ama nyien gik machon osekadho gik manyien osebiro omiyo adwa nawach ne wan ni romo kod kristo en gima lich miwuoro nikech omiyo ngima ng'ato lokore omiyo ng'ato dak e ngima ma nyasaye dwaro ji mang'eny gombo ni mondo nyasaye ogwedhgi nyasaye oting'gi malo to ngimagi to ok ni kare ng'ama nyalo keto ngimani mondo obed makare en yesu kristo wuod nyasaye

294 Kulweny Furnitures Kisumu. Built to last, price to please.
Erokamano jowete, arwako weth tielo mar ariyo mar ujumbe mara mar we dapigi kendo akawo thuoloni kendo mar gone Nyasaye erokamano. Nyasaye mosebedo jakorwa. Nawuoyo kawacho ni uh, sama ng'ato orado kod Yesu to ngimane nyaka lokre. Ok inyal rado kod Yesu ma ngimani bed kaka nyoro kata kaka nene. Ngima Yesu en ngima, omiyo ng'ama orado kode nyaka ngimane lokre. Mondo mi ngimani lokre, nyaka iyie ne Yesu Kristo mondo obed ruodh chunyi. Mondo ngimani lokre, nyaka iwe dapi ma nyi wuothogo chon, nikech dapino mana kaka nasewacho ni en gima ng'ato wuothogo, to ka nitie gik mokano e dapigno ma ngima chokone to okano kanyo. Dhako cha sama norado gi Yesu noweyo dapige kanyo modok dala ka en gi ngima manyien. Today, kawuono wan gi ngima ma ji mang'eny ngima gi sandore, yawuoyi matindo nitie challenges kata e keny ma wantie, wan gi challenges kata kuondewa mag tich. Ji are so frustrated, gineno ni ok ginyal. Pinyni onge ng'ama ok nyal. Pinyni ka in gi Yesu Kristo tinyalo, nikech Yesu Kristo ema ni kod ngimawa. Dhako cha ne ok nyal ng'eyo ng'ama en, to sama norado kod Yesu Kristo to ngimane no change mobedo a very powerful evangelist. Noomo chwo duto gi dala mar Samaria ma ji duto noyie kuom Yesu Kristo. Nyasaye nyalo tiyo kodi in mineni neno ni ok inyalno, kidhi adhiya ir Yesu wuod Nyasaye mi drop gik moko duto te miwacho ni an koro achiwora e, e lwet Yesu, Nyasaye nyalo tiyo kodi mibed ng'ama lich miwuoro. Nyasaye nyalo kawo ng'at manyap to ka ng'ano yie kode to Nyasaye nyalo time mobed ng'ama ratego. Gideon ne ng'ama ok nyal. In fact ka Nyasaye noluonge dalagi to owacho ne Nyasaye ni an e ng'ama matinie moloyo dalawa be dala marach rachie moloyo to nyasaye nokoni wuothi idhi res jo-israel gi teko mathin ma in gono adhi bedo kodi nyasaye nomiyo gideon oreso jo-israel wet jo-midian ng'ama ne rach rachie nyasaye nodonjo e rach rachneno motime obedo jalweny mager jalweny man kod loch awacho ne ng'ama tin ka kik ilus hope bi ir yesu kristo mondo yesu losi ng'ama noketine mondo ibedi satan nyalo muli gi lwedo marach ma kata gima nyasaye nokoni mondo ibedi ok inyal nikech nikech lwete osemuli to kidhi ir yesu to onyalo chako chweyi kendo onyalo chako losi kendo kawuono ji kadhe lwenje mang'eny kineno gik matimore mara sijui chuo gore gi mon marriages are breaking left right and center why nikech nyasaye onge gik ma ji timogo kata obed mana keny ka yesu onge ok orwakie yesu to kenyno ok nyal dhi maber en keny man gi lwenje en keny man gi piem en keny ma jomoko endap ni moko dichuo nego dhako kata dhako nego dichuo adwa ni mondo aadvise jothurwa wayieuru mondo yesu kristo obed ruodh ngimawa Wabed yie mondo Yesu Kristo obed ruodh chunywa. Waluonguru Yesu e dakwa. Kawuono nyithindo ok winj jonyuolgi. Gik ma jonyuol wacho nyithindo, nyithindo neno mani mago fuwo. Iwinjo kijana, adwa na wachi. Ondiki ndiko mar Joefeso auchiel achiel wacho niya, un nyithindo luoru jonyuolu eh? kendo winjgi uru nikech timo kamano en gima ber kuom ruoth eh? nyathi mondo owinj min gi wuon mondo ndalone omedre kendo mondo mi one maber winjo jonyuol kelo weche ariyo kelo ber ng'eny mar ndalo momedore kod ber midakie ndalo momedni no and it is for your own benefit kiluoro janyuolni eh? biro miyowa wadongo kaka joma Nyasaye dwa ni mondo odongi kendo kel ber kendo kel dwoko makare e society kuonde ma Nyasaye oluongowa. Omiyo adwa ni mondo ajiwwa jowete, we wuotho kod dapigno, dapigno werigo, kata ng'ato nomau lo, weri gi wachno. Nitie gik ma Nyasaye okanoni mbele. We bedo ng'ama paro gik machien. Kisiki paro gik mosekadho. Nyasaye nitie manyalo losi mibed a miracle in the community kama idakieno. Agone Nyasaye erokamano nikech onge gima tek manyalo tamo Nyasaye. Dhako cha noweyo ndope mar pi. Sama nowe ndope mar pi, nochomo Yesu to nodok dala modhi otimo neno kuom gik ma Nyasaye osetimone. Adwa nawachi Nyasaye, gimomiyo nyaka idwar Nyasaye nikech Satan ok mak ng'ama nyap. Satan mako ng'ama tek. Satan mako ng'ama ni kod potential. Kisomo ndiko mar Mariko abich wuoyo kuom jal moro mane wuoyi moro mane jochiende odaro dalagi ka jochiende otero wuotho bayo koni gi koni sama ne obayo kuno ne otek ma ng'ama nyalo twe ne onge to sama ne orado kod yesu ngimane nolokore sama ngimane nolokore Notwo, nodwa wuotho gi Yesu mondo oluw Yesu. Yesu nokwen dog dala mondo idhi nyis jodalau gik ma Yesu ma Nyasaye osetimoni. Ndiko wacho ni ng'atno sama nowuok kanyo nodhi mobedo janeno e taonde apar kotimo wach kolando gik ma Nyasaye osetimone. Emomiyo Satan ok mak ng'ama nyap. Satan nomako jayalo mayalo e taonde apar. Omiyo kineno ka Satan omaki to yo minyalo wuok go en ka ng'ato oyudo tudruok makende kod Yesu Kristo. Omiyo adwa na jiwa ni winjo piny ok inyal dokie maber ka Yesu onge. Ngima ma Yesu onge en ngima mofel. Kata ibedo ni jamoko to Yesu onge ngimani. It is a failed life. Life without Christ en ngima mibiro temo ndi to ok bi wuokni. Omiyo adwa najiwo waduto ni mondo wadhi ir Yesu Kristo mondo Yesu Kristo mondo oloswa mondo wabed kaka odwaro. Omiyo e thuoloni adwaro ni mondo alam kodu Nyasaye, to kapok alamo tarwakou duto e chokruok maduong' madhi bedogo mar Easter mar igani e dala mar Simboi molos kod Maranatha Faith Assemblies e bwo Kisumu East. Arwako ukuno duto te chakre saa ang'wen okinyi chieng' tarik abich nyaka saa abiriyo kwabedo kanyo e nyim ruoth ka wawinjo gik ma yesu olosonwa chiwo moloso maber mondo wacham kendo wamethi ka wanie nyime kwagone erokamano o adwaro ni mondo alam kudu nyasaye mondo nyasaye mondo mi ogwedhwa together nyasaye maduong' chunya odendi kendo chunya opaki kendo chunya oluori erokamano e tielo mogikni kimiya nafas mondo awuo kod nyithindi ing'eyo pek ma ji kadhe kendo ing'eyo do pige ma ji oting'o ma ji wuothogo mosemiyo ji chandruok gi lwenje kod achiedh nade momiyo jomoko geno mane gin go genogi oselal to kawuono aoro wachni man gi teko mondo wachni odonj e chuny dichuogno e chuny dhakono kendo wachni mondo olosgi nikech ang'eyo ni ka wachni orado kod chunygi to dopigigo biro lwar tie tich manyien mibiro chako e ngimagi kaka nitimo e ndalo mag muma aketogi e lweti aketo kenywa e lweti aketo nyithindo ma joyuth e lweti aketo jodongwa e lweti Keto josiasa wa e lweti, ji duto te kuonde ma gintie aketogi e lweti. Alamo nyaka ne sirikal mar Kenya mondo kuo bedie. Nyasaye maduong', wachomo yiero, rit Kenya, kiriwe Kenya chak dhi e kiwango moko manye okadhe kinde manyoro. A ah, Nyasaye maduong', ritwa kendo imiwa kwe, nikech alamo kayie e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Amen.